Inni namil dan ix-xogħol, dis-sena nagħlaq 50 sena, namil dan ix-xogħol. Jiena bdejtu peress li ommi, in-nanna u l-familja kienu jinsġu. Missieri kien bidwi, raħħal, U kien ikanna s-suf tan-nagħaġ. Dik il-banketta hija banketta partikolari li rajtni nuża. Fil-fatt, qiegħda ma' dik il-magna, l-ak l-unika new li għandi li juża dak it-toqob huwa l-istil l-antika u dak in-new li għandu mal-150 sena li dejjem intiret mill-familja. It-toqob qegħdin apposta biex inti żżomm fin-nofs tal-new, inti ma timxiex minn man-new, inti u taħbat għax inti u tagħti d-daqqa Innew li jimxi minn miegħek, allura biex fl-antik kienu jżommu u joqogħdu hemm. L-inwiel kienu jinstabu f'ħafna djar kemm Malta u anke Għawdex. Sa 70 sena ilu, kull familja kien ikollha new. Jiena kont il-ħdax-il waħda minn tnax fil-familja. Fil-fatt dan in-new li għandi hawnhekk daqs għandu ma' 45 sena għaliex jiena kont nara lil ħuti u lil ommi jinżġu u jiena kont irrid nagħmel bħalhom. Peress li jiena kont għad kelli biss ħames snin, sintendi new ta' dik biex saqajja jlaħħqu miegħu ma kellniex. Allura kont għamil il-mama kienet għamlitli new li hija l-magna li ninżġu fuqha apposta. Jogħġobni ħafna n-newl anke waqt li tkun qed taħdem dak il-ħoss partikolari. Hija xi ħaġa li lilek twensek. Waqt li kien ikollna l-bejbis jiena niftakar in-nanna pereżempju minn kelli l-kuġini żgħar, waqt li tkun qiegħda tinseġ kien ikollha ħabel tal-benniena tal-bejbi kien ikun marbut ma' saqajja biex il-benniena tal-bejbi kienet tbennu fl-istess ħin u kien jorqod. Fl-istess ħin kien anka wkoll jisma' l-ħoss tal-injam. Allura għalih kien il-mużika ta' dakinhar li illum ma tantx għadek tismagħhom. Eh, jiddependi, jekk jiena ħan għamil kuta ta' suf ta' naġ, l-ewwel irrid darba f'sena nġizzu n-naġa. U din tinġez bejn April, Mejju sa Ġunju. F'Lulju, fil-17 ta' Lulju kienet tkun il-festa ta' Sant'Anna u konna kien kulħadd imur jintafa' l-baħar jaħsel is-suf ta' naġ Dik kienet esperjenza li ma ninsiha qatt. Konna ninżlu, jiġifieri nkunu ħafna, nomu, naħslu s-suf ta' naġ ġol-baħar. Illum ma tantx tista' tagħmilha dik il-biċċa xogħol. Ġifieri l-ewwel għandek il-proċess biex taħslu, u mbagħad trid tagħżlu u jekk tagħmlu oħxon biex tagħmel il-purkan u t-tapiti għall-art, u jekk tagħmlu urqieq, kienu jagħmlu minnu l-kabozza li kienu jilbsu għall-kowt kbir tal-irġiel, kienu jużawh ħafna, għall-kut rilqaq, u anke l-ħwejjeġ, pereżempju qmiż tal-franella kienet tkun magħmula mis-suf tan-nagħaġ irqiq. U l-meravilja hija wkoll sabiħa għaliex minn ħajta ħa tagħmel id-drapp. Mid-drapp inti tagħmel li trid int. Jiena niftakar biss il tal-familja konna niġġu t-tapiti, il-gverta, il-kotra u anke l-irqiqa, l-purkan. Kienu jużaw biss il-qoton li kienu jiżrawh hawn f'Malta u Għawdex fir-Raba'. l-għelieqi u s-suf tan-nagħaġ li hija l-prima materja. Allura kien ikollna kemm għax-xitwa u kien għas-sajf. biex nagħmel il-motwa u r-romblu tal-ħajt biex jiena nkun nista' nagħmel id-drapp. Qabel inkun irrid nuża s-sefħa li huwa tilar biex jiena nagħmel kobob, irrid nagħmel motwa li jkun fiha 400 ħajta. Allura kien konna nużaw is-sefħa. Mis-sefħa konna nagħmlu l-motwa u mill-motwa konna nagħmluha fuq in-newl imbagħad konna nkunu tlieta min-nies biex jiena nkun nista' nibda ninseġ id-drapp. Issa hawnhekk għandek il-saqajn ngħidulhom jew l-irfejs. Jiena qed inħarrikhom biex inbiddel u nġib id-disinn. Ma nużax dejjem l-istess waħda. Fejn jien għandi d-disinn, biex indaħħal id-disinn, hawnhekk hawn ħajta, dik il-ħajta ngħidulha nira. U dik in-nira hija partikolari għaliex fin-nofs għandha toqba minn fejn tgħaddi l-ħajta. U kull ħajta għandha nira għalija. Jiġifieri, b'din il-motto hawnhekk għandi tliet mitt ħajta, jiġifieri hekk ukoll għandi tliet mitt nira. Għandi erba' xtejqiet, one, two, three, four. Għandek erba' fuq u erb' isfel biex huma jżommu n-nejr. Hawnhekk imbagħad għandi l-għasafar ngħidulhom għax inti witt tal-lgħud niżżel saqajk qishom qegħdin itiru. L-għasafar u għandek it-tarjola. Li din qiegħda żżommhom u tibbilanċjahom iridu jkunu bil-eżatt u trid tkun fin-nofs. Dawn huma tal-forma ta' ma' dan in-newl li kienet għamlitha għalija 75 sena ilu. U mbagħad din, ara, din qiegħda minn njama antika ħafna iżjed. Fil-fatt għalhekk qiegħda differenti, dik antika iżjed imbagħad. B'hemm il-qawl, Marzu Marzurellu, kienu jkissru l-moxt fuq ir-rixtellu, tant kienu jaħdmu u jinżġu f'Marzu, għalhekk kienu jgħidu jkissruhom, għaliex tant kienu jużawhom waqt li jkunu qegħdin jaħdmu. Issa dan huwa r-rixtellu li aħna nagħmlu bih il-motwa. Ir-rixtellu għandu snien wiesgħin ħafna. Tgħaddi l-ħajta waħda waħda minn ġo fih. Issa qegħdin taraw li dawn l-għodda kien ikun kollox magħmul bl-idejn l-antik fl-antik. U kienu jagħmluhom anke huma, jiġifieri l-Mastru Daxxa kien ikollu xogħol partikulari li jagħmel l-għodda tas-snajja' l-Mastru Daxxa stess. Fl-antik kienu jgħiduk, qisek mekkuk tant kemm tredden. Għaliex aħna minflok il-labra tal-lum kien ikun fiha ħajta rqiqa u konna ngħadduh biex ninsġu bih, kienu jużaw il-mekkuk. Ma kinux jużaw din il-labra l-kbira, imma peress aħna għamilna dan il-labar il-kbir maż-żmien, biex nużaw ħajt oħxon. Il-mekkuk konna nużah biss għall-ħajta rqiqa. Kien ikun hemm nisa li jew it-teffejja li biex tagħmel is-sefħa, kien ikun hemm mara oħra li dejjem tagħmel ir-rombli tal-motwa, jiġifieri u din ma kinitx tkun taf tinseġ imbagħad, jew inkella n-nissieġa. Kienu jkun hemm l-irġiel li kienu bil-bhima jew biż-żiemel jew bil-ħmar iġorru bi l-kerettun id-drappijiet. Id-drappijiet kollha kien ikollhom l-isem tagħhom biex jaraw il-familja minn kienet tkun. Ġifieri kien hawn industrija qawwija ħafna meta niftakarha jiena waqt kont żgħira. Fil-fatt jiena kont nagħmel dan ix-xogħol, illum nagħmel dax-xogħol kollu għax kont niġri mal-mama u niġru mingħand in-nies mingħand waħda għall-oħra. U peress li jien kont nara lil ommi tagħmel kollox, tgħallimt nagħmel kollox jiena mbagħad. Tfal jieħdu pjaċir jaħdmu as a hobby u fis-sajf għaliex fix-xitwa bel l-iskola u bel ix-xogħlijiet tagħhom ma jinteressawx ruħhom f'dan l-affarijiet imma biex huma jagħmlu xi ħaġa xi ħaġa sabiħa jieqgħu għad-dar tagħhom iva. Grazzi lil Nenu the Artisan Baker, ir-restorant Malti fil-Belt Valletta. Maypole Bakery. Health and Beauty by Browns. Mannarino Caterers. Virtu Ferries. The Fork and Cork, Ta' Mena, u Estetika, The Cosmetic Clinic.